Van a kan timtuah pekmi a biatak ti a kan ei hna lai. Ah, tirrawl a kan petu kan Pathian pennak ding caah lai bia fapa thinlung dihlak in kawnnak langhternak ding caah kuipen bu sok hna usih. Atu zaan ah a sunglawi tukmi caan ṭha a kan petu kan biakmi kan Pathian an sabik ah min thangṭhat si ko seh. Nan dihlak Bawipa nih thluachuah an pe ko hna seh. Hallelujah! Hallelujah! Tuzaan cu a ngaihchia pahmi te nan lo. Nan ngaihchia maw? Hmaifanh te nan um ṭhan ta rih hna usih. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Ka lung a tling deuh lo. Kan zapi te kan dir hna lai. Hallelujah ka au lai. Amen. Amen. Kan kan ding lai. Thinlung dihlak tein Bawipa kan banthang ṭhaṭha hna ding lai. Kan zapi te dir hna usih. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

i tuzan caan ah bantuan caan ṭha ka hmuh tikah kai lawm tuk hringhran. Bantuan caan ṭha ka petu kan biakmi kan Pathian cungah hmasa bik ah lawmhnak ka chim i caan ṭha ka petu hika zawn ah caan hmang dingin kan pale hna caan a ka petu kan pale hna cung zong ah lunglawmhnak tampi ka ngei timi kha van chim ka van duh. Tutan ahhin kei zong hika zawn ka rak phak tikah

Fakpi in thlacam rak kan bawm zungzal ko timi zong kha van chim van in cah ta hna ka van duhmi si. I Pathian bia ka rak rel colh ko lai tu zan ah Pathian bia in thazaang lai mi hna u si tiah ka thinlung i thla ka rak i cam nenhmi Matthai a ngan hlei li Matthai a ngan hlei li a mel hlei thum in ka rak rel lai. Matthai a nan theih i a melei thawng in hlei dih tiang ka rak rel lai. Cu thawng cu Jesuh nih a theih tikah cuka cun lawng in hmun king ah amah lawng tein a kal. Cu thawng cu mi zapi nih khan an theih i an khua cio khan Jesuh cu an ke in an fuh. Jesuh cu lawng chung khan a um ṭhiam i mi zapi kha a hmuh hna tikah a zaang an fak ngaingai, cucaah cun an mizaw hna kha a damter hna. Ka rak rel ṭhan rih lai, voi khat tein ka rak nolh ṭhan ta rih lai. Ṭha tein rak ka ngaihpiak u law, cu thawng cu Jesuh nih a theih tikah cuka cun lawngin hmun king ah amah lawng tein a kal. Cu thawng cu mi zapi nih khan an theih i an khua cio khan Jesuh cu an ke in an fuh. Jesuh cu lawng chung khan a um chuak i mi zapi kha a hmuh hna tikah a zaang an fak ngaingai. Cucaah cun an mizaw hna kha a damter hna. Cathiang kan rel i kan dihlak caah Bawipa nih thluachuah kan pek piak ko seh. Amen. Thawngpang pahnih a um hi mu. Baibal ca kan relmi kha ṭhate na ngeih ahcun thawngpang pahnih a um. A voikhatnak ah in thawkmi cu cu thawng cu Jesuh nih a theih tikah ti a si. Jesuh nih a theihmi thawngpang. A pahnih thawngpang, a pahnihnak thawngpang cu zeidah a si ti ahcun mipi nih an theihmi thawngpang khi a si. Titu caan ah tlangtar bantuk tein van chim ka bantuk hi cu zeizong vialte luchin in Khrih a zultu hna zeizong vialte kalta in Khrih a dawitu hna hi zeitik hmanh ah an lawng in an kir bal lo timi kha si lai. Hallelujah! Jesuh kha zumhnak in a zulmi paoh nih an lawng in an kir bal lo. Bawipa sinah thlacamnak ka rak ngei ta lai. Hallelujah! Hallelujah! Ka pa nih min thangṭhat si ko seh. Lianhngannak vialte nih ta si ko seh. Tuzan ah sunglawi tungmi ca ṭha na kan serpiakmi chungah a tlinglo tungmi na fapa na biatak thawng in ka rak dir ṭhan cang. Bawipa nangmah nih na ka ṭanpi lo ahcun Ka minung sinak in chim ding zeihmanh ka ngei lo. Ka sining vialte a hmu dih tu Bawipa nangmah na si caah Bawipa nangmah nih ka ṭanpi ṭhan law hi na dawtmi na fale vialte hna nih an he an i thlarau nih tatpi rawl cu Bawipa tling khitkhet tein an hmuh khawh nakhnga nangmah nih rak phuang ṭhan ko tiah nangmah sinah zaangfah in thla ka cam. Kan i lawm tuk, Satan rianṭuannak kan toipiak ko. Kan nunnak, kan caan, kan zeizong vialte Bawipa nangmah kut thiang chungah chan in A kan thawktu Jesuh Khrih namin in thla kan cam kan Pa kan Pathian. Amen. I Pathian biak chungah kan rak lut co tawn hna